khamh kan co khawhnak hnga ding caah a biapimi cu hodah Khrih a si ti hi kan theih a hau. A pahnihnak ah cu kan theih dih le cangka in cun we need to put trust in him. Second criminal pa nih this man has done nothing wrong a van ti tikhin ai fian tukmi cu Jesuh Khrih a thih tikah hin amah nih a tuahmi nak nakin ke a inn, amah nih a inmi ruang a thihmi si lo ti kha hika zawn hin ai fian tukmi a si. Nang tah, do you really know who Christ is and the purpose of his death? Na ruat bal maw? Khrih hi zeicahdah rak thih taktak hnga ti na ruat bal maw? Kei cu ka ngakchiat lio ah ka rak ruahmi zei ruang Khrih cu Pathian a si i zei ruang dah thih a hauh hnga ti hi kei rak ruat balmi si. Hi a Pathian si ko, a duh lei ah tiin vancung kan la selaw kan chia ko sehlaw a ngah ko su te ti hi ka rak ruatmi si. Zeiruang ah dah Khrih hi minung sinak Pathian Pathian sinak tling tein a ngei ko mi Jesuh Khrih hi vawlei cungah zeiruang dah a rak ṭum i minung sinak ai lak i pa tangah ai dor i nawlbia vialte a zulh dih cu nawlbia vialte a zulh dih hnu ah zeiruang ah dah a fak bikmi thihnak cross ah zeiruang dah why have he zeiruang dah thih a rak hau nan ruat bal maw zumtu hna Biakam hlun kan zoh si ahcun Biakam hlun i sacrifice an tuah fatin ti minung pakhat khat nih sualnak an tuah si ahcun tlangbawi sin an kal i tlangbawi sinah uh, tu maw silo sile uh, mehe maw an i ken i tlangbawi sinah raithawinak an va tuah lengmang cu an va kal tikah cun tu le mehe kha it always has to be blameless Soi awk tlamtlin lonak a ngei lomi a si kha rak hau peng. Second criminal pa nih a theih tukmi cu hi pa hi khamhtu caah perfect a si i sualnak zong a ngei lomi a si ti kha tuzan lei caan hin a van langhtermi a si cu. Khrih hi kan caah hin ai awhtu a si. Khrih hi kan caah hin nangmah le keimah a first point ah kan the only thing that we deserve was death and then kan kan in hnga dingmi bak kha Jesuh Khrih nih a rak innak a ruang cu cu ruang ah cun a si Khrih a sinak hi nei fiang maw Khrih a thihnak hi nei fiang taktak maw a pakhatnak point ah ka chim bantuk in nang le kei cu sualnak thi a rak deserve mi kan si cang tikah cu thi ding cu Khrih nih a kan siang lo i kanmah nih kan in hnga ding mi kha amah nih a kan in piak is substitutionary atonement ai awh thihnak nangmah nih na deserve bak mi kha midang nih an in piak mi khi that's called substitutionary atonement Jesuh Khrih nang le keimah caah kan thihpiak tikah hin misual kan si lio thengte ah kan thihpiak which mean sual thih ding kan rak i tlak lio te le hell kan deserve lio te ah hin Khrih nih nam le keimah hi zungzal thihnak hell mei chung kal ding ah kan sian lo caah amah kha minung sinak a lak i nam le keimah nih kan in hnga dingmi cross a kan in piak that's the gospel Amen. Tuzan lei caan ah hin dawtmi ka u le ka nau hna nang hi ta nei fiang tak ve cang maw? Second criminal pa nih a chimmi te hi ka uar taktak. Lord remember me. Tuzan lei caan ah hin na nun hlun vialte khi misual pi zong kan, kan na si ko lai. Na nunnak nei zoh tikin Khrih nih a ka ngaithiam kho lai lo ti zong na ti men ko lai. tuzing ka zong a hla kan sak kha amah bantuk in sual manh ning law a ka ngaihthiam theo ko lai tiah hla kan sak ko lo maw hi criminal pa nih misual pa nih a chimmi hi biadawh dawh zong a chim lo biakinn zong a phan balmi zong a si lo na bat a thinlung dihlak na timi cu misual a si avan i theih tikah khan khamtu a herh avan i theih le cangka tiin khan keiman tuk misual pa hi Can you remember me timi te a thlacamnak si. Tuzan lei caan hin thlacam tawi tein sawm kan duhmi hna cu nang zong thla in na phak tikah thla cam na sualnak vialte ruat buin thlacam na cam tikah Bawipa keimah bantuk misual pa keimah bantuk fi a nungmi nu keimah bantuk thihnak ai tlakmi nu mipa hi na ka thei kho ve maw? timi te hi Khrih nih kan sinin theih a duh bikmi a si. Cu criminal pa nih a van ti le cangka tein Jesuh nih a van lehmi cu anih cu Pathian nih paradise a promise. Nang tah have you been promised a paradise? Paradise vancung hi nang tah kamh na si taktak cang maw? A donghnak lai ti ah hika zawn ah zumhnak kan timi commitment plus evidence kan fian khawhnak hnga ding caah khi vanlawng khi tahchunnak keimah hi Indiana rami ka si i tu Indiana lei kir ṭhan ding ka si kha vanlawng Indiana tiang a phan kho tiah ka zumh ko ka tina tein vanlawng cung i kei cit ngam lo si ahcun cucu zumhnak taktak si hnga lo. zumhnak hin commitment ai tel lengmang ika zawn ah hin commitment ah hin zeidah a si lai ti cu cun self realization a pakhatnak kan rak chimmi misual na sinak te kha nei thei hau hi khamhnak conak a kan deuh sual tawn lengmang mi a si rua tik ruahmi cu mino tampi na phone a kan von chawnh tikah khamhnak co hi zeidah a si kan ti ka hei leh mi hna cu ya Khrih kha ka khamhtu le ka bawi a cohlan a si ko e ting ka ti hna a ka timi cu ya mi cu Khrihfa vialte na pei kan zumh di ko cu kan ngakchiat tin pei we all memorize John 3:16 kan za di ko cu ta a ti i keimah la keimah ka biahalnak tampi ka ngei ya mi cu a hmaan tak ko lo ma cu kan zapi ma khamh kan co di ko lai timi kha ka lung ah chuak. Cu lio caan ahcun Cliff kha Bloomington a rak ra i thawngṭha rak chim i mah ahcun hi faith faith faith kong faith kong kha a van chim i a timi cu commitment plus evidence a ti tikah ka van ruah ṭhan tik aw kan ngakchiat lio ahcun Jesuh Khrih hi a thi ti cu kan theih nabal tein zeicah dah a thih ti le zei ruang dah a thih timi kha ngakchia nih kan feel khawhmi si lo Sihmanhseh commitment part hin zeidah a si cun khamhnak na cohlan ah a hmasa bik ka chim hmasa bantukin misual ka si khamhtlak ka si ti na van i theimi ti kha cucu commitment a van rami si cu di khamh khamh ka hau ti na van i theih din evidence cu zeidah a si cun Jesus died for a sinner Jesuh Khrih misual ca a thi timi te kha hika hin faith kan ti tikah hin zumhnak kan ti tikah hin kanmah lei in self-realization, misual kan si ti theihnak tel loin Jesuh Khrih a thi ti ruah hi rak nganh sual a fawi taktakmi si.